Мин пенсията хаммараммын сүөһү иитиитэ эҥин арааһынай дьиэ үлэтинэн эрэ дьарыктаммытым. Ол сырыттахпына оҕолорум бэккэ туохтааннар төрүттэрин билиэхтэрин баҕаран бэйэлэрэ үбүлэһэ-мара көрдөспүттэрэ. Оҕолорум санааларын туохтааммын кинилэрбин, оҕолорбун ытыктааммын, таптааммын мин Бэйэ тугу суруйалыҥа суоҕа диэн ыйыппытым. Ону этэллэр, биһиги олох кыра да буоллар хос эһэбитин, эһэбитин илин билбэппит, бу эн даҕаны эдэрдээҕин эмиэ билбэппит диэн да эһэбин эбиэ көрбүтүм. Аҕам буоллаҕына оттон өйдүөхпүттэн баар этэ уол иккибэр өлбүтэ. Онтон сылтаабын дьэ, кыра оҕус тетрадка уһуруйбутум. Ханан халҕанан бу мин бу кинигэни Элийдээх Нускуурдаах Оҕо саас диэн ааттааммын, аны сэрии алдьархай улахан ыарахан дьылларыгар саха иһигэр айдаана суут бөҕө буолбута, кураан бөҕө буолбута үрүт үрдүгэр. Ол кэмҥэ биһиги Охотскай пирогоска Таһаҕасчыттан таххан ааллаах үүҥҥэ таһаҕас сиэр сирдэригэр онно олорбуппут. Онуттан аҕам туһунан манна хайдах онно түбэспиппитин бу кинигэҕэ суруйбутум. Онон бу кинигэҕэ биһиги кылгас олохпут. Мин

Өксөкүлээх Өлөксөй тапталлаах буола миигин чичибахха президентнай туохха үөрэппитэ. Ол киниэхэ тапталбын хаманна бу кинигабар суруйбутум. Онон бу кинигам Кулаковскайдарга күндү киһи буолбутум ол кэнниттэн. Арыйса Реасовна диэн суотту дириэктэрэ уонна Атос Ариасович диэн наар култуураҕа үлэлээбит идэ быраата. Миигин өрө туппуттара. Онтон дьэ бу иккис кинигэбин олоххо уоссуба дьулуур диэн ааттаан бэйэм мантыгам кылгас эбит диэммин бу кинигэ. Кылгас эбит биһи олохпутугар толору тугу биэрбэтэ диэммин Дьэ бу иккис кинигэбин суруйбутум. Дьэ маннарба туох? Бу кинигэлэр манна аахпыт дьонум, олохтоохторум, табаастарым наһаа хайҕаабыттара, сөбүлээбиттэрэ. Онон санаам улаханнык көтөҕүллү битэ. Үһүс кинигэм кинигэбин бэйэм дьэ санаабытым. Аны манна оҕолор көмөлөспүтэхтэрэ, көрдөспүтэхтэрэ. Ону бу кинигэбин тураммын оттон хас да кэпсээнинэн манна рааһынай кэпсээни суруйбутум манна туох оһох баах диэн ааттааммын ити мин ховузан иһин курдук дьону туохтаан үтүктэн курдук оһох баах диэн историческай эмиэ манна кэпсээн бар Уонна манна биир хаамыы улахан хомолтолоох Дьаакып диэн киһи бэйэтэ кэпсээбитэ тыыннааҕар көрсөн Майаҕа атаабытым. Үчүгэй соҕус дии санааммын Дьаакып диэн ааттаабытым бу кинигэни. Онтон төрдүс кинигэбин суруйарга дьулуспутум. Онно буоллаҕына оттон мин Кинигэни суруйарбар бу туох Якубтан ыла маннааҕы бибилэтиэкэ үлэһиттэрэ хаамыы тапталлаах ыччаттарым миэхэҕэ улаханнык көмөлөспүттэрэ ол иһин мин кинигэлэрим бу икки кинигэм түргэнник тахсыбыта. Бу төрдүс кинигэбэр эмиэ туох баар күүстэрин уран көмөлөһөн быйыл Аамманнай тугунан салҕаабытым, ээ, суруйуутун саҕалааһынын кыһыл көмүс куобах диэбинэ. Онтон кыһыл көмүс куобах кэнниттэн икки кэпсээни суруйбутум. Кытаарас дьылларга олох иһин охсууһу диэн уонна ол кэнниттэн салдар Дьөгүөр Ньамарыгын диэн дойдубар киһи ураҕан истибиттээхпин. Дьөгүөр Ньамарыгын диэн киһи баар эбит. Ону буолла мин һэттискэ үөрэнэ сырыттахпына сэрииттэн кэлбит Маалыһап Андриан диэн киһи миигин куруук күлүү гынар этэ, көрдөр эрэ. Моруойа дыйбы быыкаа буолла, бэйэм төрдүттэн кыра уҥуохтаах киһи. Оскуолаҕа да кыра этим. Көрдөрө Халдаат Ньымарыйдьыгар ньымар иһин диир этэ. Ол иһин ити кинигэбин мин аҕыйах киһиттэн арааһынай эмиэ туохтай эһэйии дьон тутта диэн ыйытаммын туохтааммын онтон идея киирбитэ. Онон бэйэм ааппын биэрэммин Дьөгүөр Ньымарыгын диэн кинигэни туох кинигэбэр киллэриэмэ суруйбутум. Онон Кэнники төрдүс кинигэм эмиэ э, кэпсээҕим уһун этэ. Ол э, суор кириэ диэн. Ону эмиэ Охоска перевоз э, туһунан э, онно олорбуппунан оннооҕу дьон олохтоох дьоннортон геройу дэлби холбоон игиннээн Томпоҕоттон геройу холбооммун Суор кырыыһа диэн кэпсээни суруйан таһаардым. Биир кэпсээн буоллаҕына, бу Чолбоҥҥо Хэмсэҕэ таххыбыта. Аны туран, туохха Майаҕа кистэлэҥ иилэр диэн хоһоон суруйбуттара майалар бэйэлэрэ. Ол хоһоонноругар биир кэпсээммин киллэрэннэр миигин ыҥыраннар презентация ыытынаран бэлэхтээбиттэрэ. Ол кинигэни онтон иккис кинигэ Мэҥэ Хаҥалас таһааччыттара туохха Ааллаах Үүҥҥэ диэри холкуостаахтара. Ааллаах Үүҥҥэ диэн алдьаһайдаах үчүгэй халыҥ кинигэни таһаардыттара музейдар Майа диэнэ. Онно ийэ мин биир кэпсээмин киллэрэн бараннар ол таһааччыттарга оруобуна хөп түбэһэр кэпсээн киллэрэн бараннар туохтаабыттара эмиэ ыҥыран презентация ыытынан бэлэхтээбиттэрэ. Дэтинник мин кылгастык кэпсээтэхпинэ бэйэм үлэм туһунан